Stambulda gaçak ýagdaýa düşen dokumenta otkaz bolan gaçak ýaşaýan ildeşlerimiz üçin bu wideo. Şu wagt bir iki sany müşderimizi getirdik ýaban şubeden. Soň ýaban şubeniň içini aýdyp berýärler. Adwokat tutanlaryny aýtýarlar. Adwokata diýýär işte birinji gezek tutanda Bete bir bir ýarym müň beripdirler. Ondan soň ikinji sapar ýene tutupdyrlar. Aý, soň garantirny çykarýan diýip, dawa açyldy diýýä. Ýene-de bolmady diýýä, karoçe. Iki ýarym aý ýatýa, iki ýarym aýdan soň bize jaň etdi Stambuldaky nomerimize. Indi aýtjak bolýanym, özüňiz pikir edip görüň, şu wagt ýaban şübä düşende näçe çykýa? We şu wagt gaçak ýagdaýda ýaşaýaňa, dogrymy? Naprimer şo ýagdaýda näçe çykýar? Şony primerni analiz edip görmelidä. Diýelim sen şu wagt ýüz tutan ýagdaýyňda iki ýarym müň, üç müň çykýar. Eger sen ýabanjy şübeden düşüp adwokada töleýäň, ondan soň indi käbir ýagdaýlarda koneşna ýaban şübeniň başlygy gol çekilýär we size salýarlar, ýagny goýberýärler. Ýöne käbir ýagdaýda bu bolmaýar, goýbermeýär, ýatýaň üç aý, dört aý we dwaýnoý rashod etýäň. Bilişiňiz ýaly, giriş-çykyş işlerini diňe Watan Global firmasy etýär. Ýyllardan bäri biziň TikTokda, Astronoý Instagramda paýlaşan wideolarymyz, netijeli wideolarymyz bardyr. Şo taýda ýaban şübeden

Şubat, aprel, mart, her ýyl mart, aprel, maý, indi altynjy aýa çenli-de, altynjy aýa çenli wiza altyn sezon diýilýär. Ýagny bärde şu Filippinlerde iň gowy wiza çykýan wagtlary-da şu wagtlar. Ýagny eger gaçak ýagdaýdan kurtulmak isleseňiz bize şu taýda nomer goýup geçer, şo taýdan jaň etseňiz öňüňizden çykyp almak, polno gidiş bilediňiz, yza dönüş bilediňize çenli polno plan edip size kömek edip bilýäs. Ýöne wizada garantiýa beremzok. Özleri jaň eden wagtyňyzda-da bunu aýtýas zaten hiç kime. Çünki biziň garantiýa bermek ýaly bir prestižimiz ýok. Biz arajy firma, size gerekli dokumentlary toplaýas, ýa konsultasiýa polno wizawy näme etmeli, haýsy ýere, haýsy ýurtdan başvurmaly, şu zatlarda professional kömek edip bileris. Şoň üçin gijä galmaň we sroçno şu gaçak ýagdaýdan kurtulmak üçin bize aşakdaky nomerlerden jaň ediň. Ýene bir wažna bir zady aýdyp geçeýin. Filipinlerem indi Gruziýa ýaly bolandyr. Primoý özüňiz bilet alyp gelseňiz şu wagt yzyňyza gaýtarýarlar. Köplenç köp müşderilerde köplenç gelýärler, gelenden soň jaň etýärler. Ine bizi yzymyza gaýtaryp otyr, deport edip, deportasiýa edip. Filipinler gelseňiz yzyňyza gaýtarýandyr. Indi munuň üçin hem aýry dokument toplanylýar we terminal saýlanýar, şoňa görä-de öňüňizden çykyp alýas. Ynha şo ýagdaýda siz içeri alynýar. Başga dürli, naprimer diýelim sen gaçak galdyň we özüň primoý çykyp Filipinlere gelseň, seni primoý yzyňa gaýtarýarlar deportasiýa edip. Çünki kak Gruziýa ýaly indi bärem. Onuňam sebäbi köplenç bilişiňiz ýaly biziň ildeşlerimiz köpimiz barýas we baran ýurdumyzda gaçak ýaşaýas we hiç bir adamyň dokumentam biri birinikä meňzemeýär. Naprimer bir doktora baran wagtyňda hemme kime şo bir dermany ýazmaýarlar dogrymy? Birine başga derman birine başga bir derman. Çünki hiç birimiziň organizmimiz hiç birimize meňzemeýär. Dokumentam şoňky ýalydyr. Naprimer, seň ýaşyň üýtgeşikdir, statusyň başga hildir, gelýän ýurduň başga hildir. Şoň üçinem hiç kimiň dokumenti hiç kime meňzemeýär.